Salam mähriban dostlar! Hemmäňizi täze wideomda hoş gördük diýmek isleýän. Şu taýda men aýratyn bir tema ünsi çekesim geldi. Üç-dört günlükde bilýändiris, bir ýaramaz habar ýaýrady. Hamala hormatly Prezidentimiz aradan çykypdyr diýen ýaly gürrüňler. Birnäçe adamlar öz pikirlerini aýtdylar, internet platformalarynda kommentariýa berdiler. Menem sungat intelligensiýasynyň wekili hökmünde hemem Türkmenistanyň ýaş raýatlarynyň biri hökmünde öz pikirimi aýtmagy makul bildim. Birinjiden-ä habar ýalan habar, habaryň çeşmesi ýutubda Erkin Türkmenistan atly bir kanal bar. O kanaly ýöredýän ýaşulada Ak welsapar diýýärler. Bu ýaşulyň şahsyýeti bilen gyzyklanmaga mense maslahat beremok düýbünden. Sebäbi bir wagtynda ýurtdan gaçyp giden ýaşulularyň biri öz ýurduna peýdasy degmän, hiç hiläk bir peýda getirip bilmän, Ulalyp oňalmadyk. Gepiň keltesi türkmende bir söz bar, ulalyp oňalmadyk diýilýän ýaşuly. Ene şoň ýaýradan habary. Salowmalikim eziz ildeşler! Şu günler internet ulgamynda hormatly Prezidentimiz hakynda juda ýaramaz gürrüňler ýaýratdylar. Sizden etjek haýyşdym, şol gürrüňlere ynanmaň! Ýalan! Türkmende bir gowy söz bar, It üýrer, kerwen geçer diýilýär. Biz şol ýalan sözleriň ýesiri bolmalyň. Hawa, gurjak ýaly Watanymyzda hemişe çagajyklar gülki sesleri ýaňlanyp dursun. Goý, asuda Watanymyzda guwanyp ýaşalyň. Hawa, ýaňky ýaly ýalan gürrüňleri çykarýan töhmetçiligiň hem ýüzlerine köz basylsyn. Goý, bizi şeýle bagtly döwre getiren hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, belent baş aman bolsun. Dünýäň taryhynda türkmen ýaly toýa-baýrama baý döwlet ýokdur. Hemişe ýurdumyzda toý bolsun, şatlyk bolsun, aýdym bolsun, saz bolsun, bizem şol toýly günlerde siziň ýylgyryşlaryňyza sebäp bolaly. Janyňyz sag bolsun. Ýaňy-ýakynda internet ulgamynda adamlaryň ruhuna täsir ediji ýalan maglumatlar ýüze çykdy. Ol bolgusyz ýazgylarda Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk ýagdaýy bilen baglanyşykly bolgusyz şum habarlar ýazyldy. Şeýle hyýanatçylykly maglumatlary ýaýradýan haramzadalaryň nähili maksada gulluk edýändikleri näbelli bolup galýar. Ýa-ha olarda şeýle ajaýyp döwletimize, ýurdumyzyň beýik ösüşlerine hiç hili buýsanç duýgulary ýok, ýa-da olar parahat ýurdumyzyň ösüşlerine görübilmezçilik edýän näkesler bolmaly. Eýsem, Şeýle bolelin durmuşda, erteki ýaly owadan, gupba ýaljak ýurtda ýaşap, şeýle ýürekbulaýjy sözleri ýazmaga ol haramzadalaryň nädip bogulna rysýaka? Biziň dünýä nusgalyk parasatly Baştutanymyz bar. Halkymyz mertebeli Baştutanymyzyň daşynda bir jan, bir ten bolup, Watan serwerine baky wepalydyrys. Biz mähriban Prezidentimiz üçin şirin janymyzy orta goýmaga taýyn. Belent başly Prezidentimiz. Yndaşlarym, türkmen doganlarym! Bizi gollamagyňyzy haýyş edýän. Ähliňizi hormatly Arkadagymyzy, hormatly Prezidentimizi, Liderimizi gollamaga çagyrýan. Onuň jany sag Alla şükür. Hormatly Arkadagymyz janyňyz sag bolsun. Güler ýüzüňiz solmasyn. Ähli işleriňiz rowaç alsyn. Allam sizi Watan dönüklerinden gorasyn. Türkmen doganlarym, watandaşlarym ähliňizi çagyrýan. Watan döniklerine dur diýeli, ýalana dur diýeli. Biziň ganymyzda ýalana, töhmede ýer ýok. Watan dönikleri hem dinsiz hem dönük. Allahym bizi dinsiz imansyz goýmasyn. Ähliňiz öz sahypalaryňyzda Watan döniklerine Ýüzlenmeleriňizi Dur, saklan, dur, ýalan heştegi bilen ýaýratmagyňyzy haýyş edýän. Bizi gollamaga çagyrýan. Hormatly diňleýjilerim ähliňize ýalkymly salam. Şu günler internetde hormatly arkadagymyz barada ýalan gepler ýaýrady. Olara ynanan dälsiňiz diýip umyt edýän we gollan dälsiňiz diýip ynanýan. Hormatly diňleýjilerim. Allahym watan dönüklerinden ilki bilen hormatly prezidentimizi soňam halkymyzy gorasyn Allam. Watan dönügi bara watan sözüniň manysyna düşünmeýän adam bolaýmasa. Watan göbek ganyň daman ýeri watan çagalygyň geçen ýeri ata babalaryň ýatan ýeri watan nirä gitseň git ýenede watanyň küýsärsiň. Watanyndan aýra düşen, Watanynyň uzaklarda işläp ýören türkmen doganlarym, watandaşlarym, men bilýän Watanyňyzy küýseýänsiňiz. Enşalla Watanyňyza dolanyp gelmegiňizi Alladan dileýän. Allahym Watandaşlarym, türkmen doganlarym bizi. Salam. Näme meň aýdýan zatlarym a. Çynyňyz bilen garaňzok. Men diýýän. Öýümizde enemiz atamyz ba. Öýümizde olar baştutan. Biz olaryň diýenini etmesek näme edýäs? Hawa, erbetliklere duçar bolýas. Büdüreýäs. Näme üçin? Sebäbi biz olaryň diýenini etmedik. Olar dirikä gadryny bileli. We olaryň diýeni bilen bolaly. Alla bize şol ene atany berenne şükür edeli. Men näme diýýän şu wagt? Maňa düşündiňiz siz men bilýän. Menem size düşünýän janyňyz sag bolsun.